Ẽ, dzadzraɖo na srɔ̃ɖeɖe akpa evelia. Le kpɔlixɔa mea, míewɔ dzadzraɖo na srɔ̃ɖeɖe akpa gbãtɔ. Ya, yi míeƒo nu tso nu vovovowo ŋu, dzadzraɖo yiwo ke wòle be amea nawɔ, ŋutsu ƒe akpa dzi, nyɔnu ƒe akpa dzi. Nenema kee míegagege ɖe eme be ẽ, dzadzraɖo na srɔ̃ɖeɖe akpa evelia, ema ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖe ŋu, ɖoɖo tɔxɛ abe eve etɔ̃ ene. Ke míeɖoɖoa ɖeka kpɔ ge gbã ye nye ƒomesrɔ̃, dzadzraɖo na ƒomesrɔ̃ɖeɖe. Biabia lae nye be, Nu kae nye ƒomesrɔ̃? Nenye be wogblɔgblɔ be ƒomesrɔ̃, nu kae nye ƒomesrɔ̃? Biabia ɖeko le sue loo. Gake keke. Anyigba nyae.
Ee.
Nu kae nye ƒomesrɔ̃? Gbã ele be míanya nui nye ƒome hafi míage ɖe ƒomesrɔ̃ ŋu. Le kpɔlixɔa mea, míelé ŋku ɖe ƒome ŋu eye míenya vovototoe ke le ƒome kple hlɔ̃ dome eye míegblɔe be ƒomea ekeke ta tsɔ wu hlɔ̃. Ya ye nye atukplasi ƒe gododo le nyɔnu gome. Eya ta míebe nyɔnue doa ƒome, ŋutsu doa hlɔ̃. Nyɔnu doa ƒome, atukplasi ƒe gododo. Le nyɔnugo me, nye ƒome. Fifia ne míebe ƒome srɔ̃, ke mafia be srɔ̃ɖeɖe aɖe yi ke ku ɖe dzidzime ɖeka ŋu. Dzidzime ɖeka ŋu. Ɛɛ, dagadaɖi, tasivi nyruivi, tɔgatɔɖi ƒe srɔ̃ɖeɖe, míeyɔnɛ be ƒome srɔ̃. Nyɔnu e vidadawo dzɔ ɖe wo nɔewo yome dagadaɖi. Wodzɔ ɖe wo nɔewo yome, the first persons. Wodzɔ ɖe wo nɔewo yome ye wodzɔ ɖe wo nɔewo yome ne ma wo viwo woɖe wo nɔewo. Woɖe dagadaɖi srɔ̃. Woɖe dagadaɖi srɔ̃. Nenemae nye tasivi nyruivi. Aha, ŋutsu kple nyɔnuwo dzɔ Ŋutsu kple nyɔnuwo dzɔ le dɔ ɖeka me. Wo viwo va ɖe wo nɔeawo. Wo viwo va ɖe wo nɔeawo. Aha. Nenemae tɔgatɔɖi, vifofo, nyɔnuvi fofo kple nyɔnuvi e, e, e, ŋutsuvi fofo, surname ɖeka le wo si. Ŋkɔ ɖe. wo ŋkɔ ɖeka ŋlɔm. Ye woɖe wo nɔewo. Aha. Srɔ̃ɖeɖe mawo míeyɔna be ƒomesrɔ̃ ye míkpɔ be nu ka tae metsitsiwo ɖea ƒomesrɔ̃ ɖo. Why? Nu gbãtɔe nye be le blema míede dzesi be edɔ ɖewo lia míeyɔna wo be ƒomedɔ. Edɔléle aɖewo lia míeyɔ wo be ƒomedɔléle, ƒomedɔ. Ale be dɔléle ma menye dɔ wònye woxɔna le ame ŋu o, ke eŋua mee wòle. Ta ƒom meyi me dɔléle ma lea, ƒome ma me koe edɔa nɔ. Enye ƒomedɔ. Le kpɔɖeŋu mea, le ƒome aɖewo mea, ne enye be wodzi ɖevia, ɖevia gbɔna abe ƒe wuienyi ene koa, heyi koa, ɖevi ma tsi ŋku. Etsi ŋku. Ŋu ke ɖe wòaku. Aha. Etsɔ ne ma, kɔshi hã, kɔbla hã, kɔku hã, nye ƒome dɔ mi yɔna. Ƒomea ɖewo me lia e, tafla tse anyidze dɔ le ƒomea me, elabe anyidze dɔwo mexɔ ne le ame ŋu o. Ŋku dɔwo mexɔ ne le ame ŋu o. Anyidze dɔwo mexɔ ne le ame ŋu o. Da epilepsy, womexɔ ne le ame ŋu o. Ale be ne le nenema e, dzidzime ma me koe dɔlele ma le. Menye egbe yi ke e, e, mía tɔwo va dɔ mɔ dam ɖe ame dzi o. Mía tɔ, yi me be mía tɔ ko se me ɖa ƒoe. Hmm, fifi tɔ, fifi, fifi, fifi, fifi. Ee. Ee, o ne wokpɔ tsɔ me ne ɖevia koa, o, wokɔ ne dana ɖe ɖevia dzi. Ehe, menye le blema me, mele nenema o. Ta edɔlele ma yi ke nye anyidzedɔa, Enye dɔléle yi ke ƒome me ko wonɔna, womexɔnɛ le ame ŋu o. Ƒome me ko wonɔna. Hã. Edɔ vovovowo li. E, e, e, e, ƒutomedɔ, rheumatism, rheumatism, ƒutomedɔ yi hã menye dɔ wonyo xɔna le ame ŋu o. Ƒomedɔe. Ƒomedɔe. Edɔ vovovo yiwo ke ne míanɔ wo xlẽm fia, ezãa do. Dɔ mawoa, wonye dɔ maxɔleamenuwo. Ye wònye be ƒome ɖe sia ɖe kple eƒe dɔléle ta le blema ametsitsiwo kpɔnɛ be, Ao, edɔ eya ke le yewoƒe ƒomea me kɔ, ya dzaa ko nenɔ anyi. Womegakɔ bubu aɖeke va kpee o. Elabe ne eva ɖe srɔ̃ le e, e, e, e, aƒe bubu mea, edɔléle yi ke le aƒe ma mea, ekɔe kɔ ve wò aƒe, wò ƒome mee. Ta blema womelɔ̃na be e, transfer ma nedzɔ o. Ya ta woɖa ƒomesrɔ̃. Be dɔa le ƒomea me kɔ, dɔléle ma ko nenɔ ƒomea me. Ɔnɔ manage. Ɔnɔ manage. Nenema wòle ma. Aha. Gake míeva kpɔ be afɔkli ŋu geɖe le ŋu. afɔkli ŋu geɖe le dɔléle ma ŋu alo e, e, ƒomesrɔ̃ɖeɖe ŋu. Nu mawoe fia be kpekpeasrɔ̃ kple e, dutasrɔ̃ɖeɖe kple bubuwo katã wova exɔa ƒe. Hɛn. Nu mae wɔe be e, e, akotsotso hã bu. E, megase eŋkɔ gɔ̃ hã kpɔ o, akotsotso. Yehã nye srɔ̃ɖemɔnu ɖeka. Ebu. Yes. Elabe fifia nyɔnuwo ta fla. Nyɔntɔ mi xɔ ɖom o. Ee, fifia nyɔnuwo to le ready. E, e, e, tafla tse wobe mɔ manyi o. Mm. Wowoe va li fia. Wole, ee, wole, wole klalo be yewoa nyi o. Mm. Woe tɔ koe be. Nano yewo gbɔ den ko. Kovɔ tɔ. Mm. Evɔ, wole klalo. Ke mm. ŋba ŋke ne ga kotso ga ma we. Ta kotso tsoe ebu keŋ, ebu keŋ keŋ keŋ keŋ. Ebu. Ke afɔku yi mí kpɔkpɔm le ƒomesrɔ̃ɖeɖe me koe nye be, one, nenye be mie, èɖe mia nɔewo nenema, ne ahe dada le ƒomea mea, ke mi katã ahe dada dzi ko nɔ gime le throughout. No change. e. tɔtrɔ aɖeke mevava go mm. ke miawo mi katã miezu doyayakawo kɔdzo ʋu gbɔna o ee nenema wòle ma yi mikpɔe be enye afɔkli ŋu blibo le ƒome srɔ̃ɖeɖe me ya ne miege ɖe me miekpɔe be ee ɛɛ ne mieɖe ƒome srɔ̃ Mieɖe ƒomesrɔ̃ gbã. Miawoe ma nye azizawo. Dzidzime aɖewo azizawo nye. Wole nogonogonogo. Kpoɖuikpoɖuikpoɖui. Abe ke Nefi kum wo zi wotui ene. Aha. Nenye be mieɖe mia nɔewoa, nu mawo sɔ ko dzi ge miela da ɖi. Nogoviwo sɔ. Ee, nogoviwo sɔ. Nu mawo sɔ ko dzi ge miele ma. Ne mieɖe ŋu me zɔ, nenema wòle. Enye afɔkli ŋu ɖeka le ŋu me zɔ ɖeɖe me. Yes. Yeah. Ne mienye ame vi mewo, mienye ame vi mewo, ne mieɖe mia nɔewo kɔ, nenema ko mianɔ ma lenge lenge anɔ susu susu susu susu susu. Adzi vi kake kake. Adzi vi. Ɛ ɛ ɛ ɛ nyimaxɔkpewo. Okay, ela wo medzedze ge le wo o ƒe ŋuti kalẽ enyi ge me nakpɔ. wu ƒe wo halea o la numa ko le Eko le. kɔkɔ ma katã yi lolo ma katã yi nyi ma xɔ kpe yi mi yɔ be nyi ma xɔ kpe Okay. ya sɔ ko dzi ge le Mm. nyi ma xɔ kpe ko dzi ge le Ahan. fɔkua ɖeka ma fɔku ɖeka ma E- vɔ mehiã be wòanɔ nenem o enya Ɖevia suetɔ, enye nu yi ke hea ahedada akpa gãtɔ da ɖe ƒome aɖewo me. Yes. Ƒome aɖewoa, wo tɔgbuiwo wowɔ gadɔ. Eye wowɔ gadɔ, wovɛ ɖi ga ɖe tome. Woɖi ga ɖe tome heku gbɔ. Ta woƒe kesinɔnuwo katã wotsi to. Eta dzidzime mewo katã ŋgɔgbe yiyi aɖeke mele wo ŋu o.
Maŋɔ kukue.

Simi, ne ekpɔe abe ke e, ewu simitia hã. Woli ba le anyigba. E, e, exɔ, exɔ kura hã. Woli ba xɔ. Woli ba xɔ ne ekpɔe na. Wonya anyi xɔ. Woli ba ne ekpɔe ɖo na gblagbe be ke ɖo wò plasi ni. Womewɔ plasi ni o. Eba ko wolie. Aha. Ale be ne wo e, e, ko ga vɛ ɖiɖi ene ma, woɖi ga ɖe tome. Woɖi ƒomea ƒe ŋunyonamio ɖe tome. Woɖi ƒomea ƒe ŋunyonamio ɖe tome. Ewɔe be ahedada tso aƒe ɖe mamewo gbɔ. Me yiwo ke ewɔa nu yia egana le ɖoɖo ma tea ye nye be togbɔ be woɖia woɖi ga ɖe tome hã, me yiwo ze ga kɔ ƒlea amee. Me yiwo ze ga kɔ ƒlea amee kɔ de ƒomea me. aɖɔkɔwo. Yata zi geɖe aɖɔkɔwo kpɔ ga rɔrɔf elabe ɖe woƒle wo. Ega to na aɖɔkɔwo ale gbegbe. Ebe gawo tsɔ ƒle woe ta ega to na wo. Ne woto ega to nenema koa, ke ƒoma echange na, etrɔna ƒoma. Eye nye be ɖe woƒle wo kɔ de ƒoma koa, wozu ƒoma me viwo. Wozu ƒomea me viwo ta tɔtrɔ blibo va ɖa le ƒomea me. Gake ne mele ne mo kɔ, o mi katã nenema ko mianɔ ema. Yes. Dzasi ma dze ŋuia dzi ko mi katã mianɔ. Yes. Nenemae, nenye be woɖe mie srɔɖege ne dzadzra ɖo wɔm ne srɔɖeɖea, nu veviwo keŋ wòle be nàlé ŋku ɖoa, Gbãtɔe nye, Susu kae le amea si? Susu kae le amea si? Susu hatsotso woame etɔ̃e li. Three groups of IQ. Susu gbãtɔ enye adzesusu. Ɣeya ɣi ɖevia nɔ anyi ɖe xɔ me, titsa he nua fia, etsɔ ne titsa va, ne meɖɔ ŋu ɖe o, ɖevia ga nua fia ge titsa. Ee. Adze susu ema. Ne ɖevia va xlẽ nu le afi aɖe eye wònya xli ko etsi tame nɛ. Adze susu ema. Aha, adze susu ema. Fine. Nenema ke ɖeka lia ɖevia eŋua srɔ̃ ge asrɔ̃e ʋu hafi anyɛ. Yenye hatsotso velia. Hatsotso tɔlia, oh, wonye akpakuwo. Ne ƒuwo la ka. ne ƒu ʋua meʋu go. ne fe yo tame tso gbala ƒo ɖi ha gbala dodo ge. Ta ne be mie va ɖe ƒome srɔ̃. Ye ozu be susu hatsotso ma mee mie le kɔ. Ke mi katã do ya kawo sɔ ko nye ke mie le. Group ma sɔ ko nye ke mie le. Nenema ke ne be aɖe srɔ̃ le duta. Ne kpɔ ame aɖe be yeaɖe le menye ƒomea me o, ele be nàwɔ wò dɔdeasi be yenye susu hatsotso yi ke le amea si. Eye wò ŋutɔ hã ele be nànye susu hatsotso yi ke le asiwò. Nenye be àdze susu le asiwòa, eye nèkpɔ a, a, a, nuyea, nyɔnu aɖe yi ke wò ŋutsua dze susu le asiwò, yi ne kpɔ nyɔnu aɖe yi ke ye hã dze susu le sia, ɖeviwo dzi ge mie la, wotu ku ge. Brain fuck will come in. Elabe woƒe susua le du dzi akpa wu wo ŋutɔwo. Susua le du dzi wo ŋutɔ. Yada zi geɖea woƒe tagbɔ tɔtɔna. nɛ be adze susu ɖe adze susu. Wo viwo wodzia zi geɖe ɖeviwo ƒe tagbɔ va tɔtɔna. Ele be susua akpawo kple va le du dzi hafi wo ame eveawo gava do go kɔe. Ye ya me du ʋum wole o, ye dzodzom wole. Eye ta susua va tɔtɔna. Le susu ma ta, ne enye adze susu, that's group one, IQ group one, Ele be nàɖe Aiki Group Two alo Aiki Group Three. Ne hatsotso ɖe hatsotso gbãtɔ ma, ele be nàɖe hatsotso evelia alo hatsotso etɔ̃lia. Hatsotso etɔ̃lia ame geɖe melɔ̃ ɖe ɖo. Ele abe ya gadzro akpa. Ŋka.
Ya ne be a be ɔ. Oh. Ne be ti ebe hr.
Ee. Tagbã kple ʋea koe va nu dɔ. Ya koe va wɔ dɔ. Mm.
Eya ta anyo be ne srɔ̃ɖega nawɔ dzadzraɖo ma, nakpɔ gbɔ be ee eye ŋutsu ya ke nyɔnua dzim ɖe nyɔnua ɖe gba eye ŋutsua ɖe klas ke le. IQ class a ka me le le hɔhɔ hɔhɔ ke wo le tagoa me eka e le tagoa me na o. Gbãtɔa, velia, etɔ̃lia. Nenye be gbãtɔe le tame no wa, kpogbɔ be ye dzi maɖe yi ke evelia le tame na. Bubue nye be nenye be gbãtɔ li ye nèvae ɖe tɔ̃lia, ɖeviwo dzi ge miela, wogbɔna ve evelia me nɔ ge. Wogbɔna evelia me nɔ ge. Ke ŋgɔ yiyi vi aɖe va, wogbɔna evelia me nɔ ge. Nenema kee le nyɔnugo me hã. Wò nyɔnu, ne be gbãtɔ le asiwò ye nèkpɔ ŋutsu aɖe ye wònye dweaka, ne ɖia ye ɖeviwo ke dzi ke nèlea, wogbɔna group evelia me nɔ ge. Ye ate ŋu ave eme be ɖeviawoa, eɖewo woate ŋu atso wò groupea. eye ɖewo woatso wo fofo ƒe group eɖewoa woatso miame va woatsake miame va tɔ ne mo nɔnɔ ema ke ne ye be ne ɖe ne yi ɖe ƒe ko ne va ne me do nyɔnua me me tsa nyɔnua ŋuti o o nyɔnua hã me tsa ŋutua ŋuti o ye wozu be ee mia vivi sese ko ɖe mie le Ye wòzu be akpaku ye mia me va mienye. Mia me va mienye akpaku heɖe mia nɔewo kɔ. O ya ego tse ge miele menye akpaku o. Ya go tse ge miele. Egoviwo. Ee, ɖeviwo ke dzi ge miela, woƒe susu gafafa gawu miawo miatɔ. Woƒe susu gafafa gawu miatɔ. nim wòle ma. Ya ta ehiã be nàwɔ dzadzraɖo blibo hena srɔ̃ɖeɖe. Wometsona ko gena ɖe srɔ̃ɖeɖe me o. Nenemae edzɔ tu ele abe ɖevia suetɔ ene. Ne ɖevia suetɔ be yeaɖe ŋutsua, ele be wòaɖe e, e, e, e, DJ nuka? Energy. Energy hawo. Nenye be wòtso meɖe energy ha o, mm. wòɖe ŋutsu yi ke dzɔ tua. Mm. Politician. Wo ɖeviwo ko ya be kɔkɔbu. Pamplo sɔ ko dzi go. Pamplo sɔ. Ya daka ɖe wo dzi mi ahe dzo.
Wo megafu kpegafia ɖo dzo he bu. Ne wole atsitre ko wokɔ wu xɔ. Mm. Ɛhɛ, nenema wòle ma. Ya, nenemae, nenye be enye ame lolo, le ame la sh- ene lolo, hafi negavɛ ɖe azaro hawo kɔ. Le ɖeviwo ƒe tsitsima, woƒe afɔ mete ŋu gbɔna wo kɔ ge o. Ta wogbɔna nu ka wɔ ge? Wogbɔna afɔ dɔ le ge, wogbɔna teƒe ɖeka tsi ge le abe dziaƒo kpekpe ma wɔ anyigba. Wo lolo. Wonɔ ge betɛmbɛ, betɛmbɛ, enɔ te ŋui. nenema wònɔ gema nenema wònɔ gema ye ne ele ele le ye ne gava ɖe ame le ne le abe nye ene ne mia abe nye ene ye ne gava ɖe ame aɖe ke ga mia abe nye ene kɔ ooo oh. atsinkaliwo sɔ ko dzi ge mia. tsinkaliwo sɔ ko dzike le wònu deli deli deli deli abe fulani viwo ne lelele nenema wòle ma ekɔe numa wole vevie ne le agbadze gome le ŋuti la agbadze gome yia tɔtrɔ te vana. ne amea le nye ameyibɔ ye wòɖe ame dzi kokokoa, le ame, ameyibɔ ma ƒe ƒome me ame dzi aɖe li le ƒomea me ta ate ŋu adzi viawo no dzi. Ya me wonɔ gblɔm be, a, leke mia ya nyrɔ la dzi ɖe edzi yevu hã. Evia nye via. Evia. Elabe ame aɖe le ƒome ma me, dzidzime ma mea gbalẽdie le eŋu. Ta ate ŋu ate ŋu atsoe le afi ma ato. Numɔwo hea dzredana ɖe ƒome aɖewo me le evidzidzi me. Wobe a Elabe wokpɔm be ee, ŋutsua le yibɔ, nyɔnua hã le yibɔ, gake ɖeviwo dzea ɖevia va bia.
Eho, nyɔnu ya, mibie gbe nyɔnu ya lo, mm. mibie gbe nyɔnu ya. Evɔ menye nyateƒe o. Maɖe le ƒome ma me, le ƒomea me, eto gbalẽ dzia, mm. ta ɖevia koe tso afi mu li, elabe ehlɔ̃ le ma, mm. dzidzime le ma ta ate ŋu koe tso afi ma. Nenema wòle ema. Nenema ke, mea ɖewo lea, wole sue, wole sue, woame vea, woɖe wo nɔewo le sue le goɖuigoɖui. Gake ɖevi yi wodzia, ɖevia va lolo wobe, ah, fi ke ɖevia kpɔ ŋuia le. Fi ke ɖevia kpɔ ŋuia le. Tsike wòno lo, menɔ tsike o. Menɔ tsike o. Ame aɖe le ƒomea me, le dzidzimea me, nɔnɔme ma le esi, ekɔe tso afi mae. Ekɔe tso afi mae. Nu mae na be le ɖoɖo ŋua, ne míekpɔ dzedzeme mawo kple susɔewo ƒe dɔwɔwɔ, ele be míadzra ɖo hafi aɖe srɔ̃. Ele be míadzra ɖo aɖe srɔ̃. Ne èyi dzadzraɖowɔƒe ne srɔ̃ɖeɖea, nàlé ŋku ɖi. One, le susu gome be susu ka ƒomevi ɖem ye le. Wò ŋutsu, wò nyɔnu, susu ka ƒomevi ɖem nèle. nyɔnwuia ɖe me nèle ɖi susu ka me group ka me wòle ŋutsua ɖe me nèle ɖi group ka me wòle memewo ke group wana le wo shia eɖewo lia womede school gake they are very intelligent womede school gake woƒe susu ɖaɖa mawu sa wɔye naturally
dzɔdzɔme woe nema nanya be ŋuia le wo shi.
Eya kɔ ɖi ne me mo ne ga de su kura ko kpe ŋu. Aha, ne ne mo le ma. Ne mo le. Ne ne mai ale be susu me tɔ ma ele vevie ne srɔ ɖe lao. Ela be fifi le fia ŋgɔ yiyi nye dɔ. Ne nye be ne nyɔnu ɖe ƒe ye o zu be susu etɔlia le asio. Eye ne ga va ɖe susu etɔlia Ke viwòwo ya, ɖoƒe aɖeke mele wo si le susunyawo me. Le susunyawo me. ɖoƒe aɖeke mele wo si le susunya me. Wo katã wozɔ akpaku. Hmm. Ɖewo ƒo ge kpo kpo kpo kpo hafi aʋu. Haʋuʋu mele ŋu. ne mole ma Eya ta meko nyae vɛ kple susu be sɔhɛwo nade dzesi nu ya. Mímegakpo nyɔnua koa? Alo mímegakpo ŋutsua ko míabe ŋutsu la tamea, nyɔnu la tamea koa? Tsatsam, míeƒoe awo. Ge ɖe nyɔnua megbe, ge ɖe ŋutsua megbe nàkpɔ be susu kae le woƒe aƒea me. Ne susui le woƒe aƒea me ko dzesi ekpɔ ge wo xo. Kuɖeɖege kple meɖege hã nyanya ge. Hey, you never have played Javi. You you gbɔ ko vɛ fle sukli. Aha. Menye ŋkɔ mɔ lo. Susu mɔ li. Ele mi le ŋku ɖe mɔ be maga adzi vi ɖe problem na va nɔ nyu. magadzi vi problem na nɔnyi o. Ne nenema kee le dzedzeme hã be ẽ ne abe Azaro, Azaro be yeaɖe nyɔnu fia, ele be Azaro naɖe nyɔnu aɖe yi ke le trali. Ɖeviwo na balance. Ɖeviwo na balance. Mm. Ɖeviwo melolo ge abe azaro ene o. Ye womenɔnɔ ge lɛ hã abe nyɔnu ene o.
Wova le ve domi. Mm. Ɖeviwo gbɔna ve domi nɔ ge. Aha. Ke vɔ Elabe nenye be Azaro ƒomevi gaɖe Azaro kɔ, oh. wodzi ŋukpekpe.
Ŋdo. Oboloviwo. Ŋuiwo dzi ko le kɔ. Kaka ɖevia na be axo ƒe enyi kɔ. Elolo wo fofoa. Hmm. Yo lolo wo fofoa alo lolo wo dada. Aha. Kaka wo be ƒe blava. Leo wo zɔ zɔ gba. Hmm. Zɔli zɔ gba ni.

Wanya goɖuia wa ɖe Hey, aƒea me. nyi ma xɔ kpe o.
Wogbe kɔkɔ agbe Wo- lolo. Wogbe kɔkɔ. Wonɔ nu ɖum Mm. abe- abe baba ɖe gake lé wole aɖe ma ko le. Ne ma wòle ma. Ne ma tututue. Ta le mía lé ŋku ɖe nu mawo nye dzadzraɖo na Mm. srɔ̃ɖeɖe akpa evelia. Mm, Tɔgbi to kuku ɖeɖe me hafi nàyi dzia, màdi be mabia le ame aɖewo lia? eyi ke mate ŋu akɔ nye susu ayi megbea? Azaro was not like this. Yes.
Azaro menɔ alea o. Mm. Ewɔ be dzinu eve, etɔ̃, ene, atɔ̃ aɖewo mee ya ye wòzu alea. Ee. Efia be ame aɖewo atso gɔmedzedzea me kpɔ ge be nenem menye o. So how do I manage that before I get into courtship yes. or even into marriage with the person? With the person. Yeah.
Meda akpe ɖe wò biabia ma ta. Mm. Nenye be nui dzɔdzɔme ne mema ne dodo ge kɔ ne ɖo eƒe adolescent ko vɔ. Edze gɔme. Ne gegem ɖe ŋutsu me alo gegem ɖe nyɔnu me kɔa, nui o kɔ via le eƒe dzedze ma edodo ge. Edodo ge. Koe ko ne kpɔ ge anya be yes. ŋ, me ya ɣeyiɣi aɖe gbɔna mete ŋu xɔ to ŋu ato ɖo xɔ to ŋu kaka fi nɔ to ee me ya o ya no kpe fertilizer ɖe ha le o la nɔn ma ko le nene mo le ma ekwe aha ta nene me nya ŋu ɖoɖo le ma mm. Tata bi ne ma se me ke edze ele na mi amegbetɔƒomea be hafi nàge ɖe katiatsia me kple ame aɖea, edze be miaɖo ƒe aɖee. Ii. Mimadze egɔme kaba akpa o, elabe ɖewomahĩ ne èva dze egɔme kaba akpa alea nègblɔe be, Na magegem ɖe adolescent mea, yeah. hafi ale yewodzɔe dzɔdzɔmeɣi le sia adze dodo nakpɔ. Yes. Ta edze be míahadodo ɖe mía ɖokuiwo. Nenema tutue ele be nàhadodo. Ne menyo na ède kpe ɖokuiwòa? Baby carry baby. Ne ède kpe ɖokuiwòa? Mm. Gaŋu ma ma meɖo adolescent o. Alo dɔ ŋui nèxɔ kɔ gbɔ nea? Medoa aɖeke o. Okay. Yata ɛ ɛ ɛ maɖe gbɔna taƒu ge ŋu. Alo eyina taƒu ga maɖe ŋu. Dagbe.
Eyo le nema kaka ama eƒe edzi mana be yeava. between thirty and forty ma kɔ development ava complete ko yio gbɔna zo ge kporo ewo ŋutsua na be a ah, nyɔnu aɖe menɔ ɖo dza dɔ wokɔna eyi nyɔnua dze dɔ ɖe be yakɔe ame te ŋu ye nagblɔ ame ne va kɔe nɛ mm. meke ta gbɔ kɔ ge be ke doma kɔ kan nenema wòle ma ta kodoa enu mawo le vevie. Gake nye nu yi mekɔ na wɔ dɔe nye le susu ƒe akpa dzi. Le susu ƒe akpa dzi. Ya, ya ehiã be míazẽe. Míadzi nu mawo anya hafi age ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Ne menyo oa, egblɔna na nedzi ge ɖe aƒe me. Hmm. Wodzra no kuwo. Kpakuviwo.
Yes. Nu mewanɛ be maɖowoa, wonya srɔ̃ sugbɔ ɖe ɖa wo. Ne woɖi afi woɖi afi ɖewohia eyi wova ɖea eha vumui tagbara cross bridge nye ge mm. ko ya akpɔe be nyɔnu ma ƒe viwo katã wowoa wozɔ ɖe ŋgɔ gake ame yi ƒe viwo woazɔ ɖe megbea ko zɔm wole mm. numae dzɔna ema ta ne lé ŋku ɖe ƒome srɔ̃ polygamous marriage me Akpɔe be nyɔnu aɖewo ƒe akpa dzia, nyɔnu aɖewo ƒe lina e, e, ŋgɔgbe yiyi vana alo ne kpɔ ko ade dzesi wobe me ya yes ele be nanye IQ ke me wodo tso gake ɖewo ya nyɔnua ɖewo ƒe akpa dzia wo katã tu asi anyia ko wo katã wo zero zero koe eye ta hiã be míawɔ susu awɔ nui le dzedzemea la Yea, a. Ame aɖewoa, wonɔ anyi ʋu hafi va lolonae. Mm, ko me ano kɔm a. Ano kɔm. Adzi wheelbarrow ano da. Adzi wheelbarrow ano kɔm.
Oh, me wheelbarrow. Mete wheelbarrow me nɔ go. Ka gbalia. Na mlea, na mlea da ɖe agbalia dzi. Afia kɔ no yi mi. Ee. nenem wòle ma akpe. Hmm. Míaƒe nyaselawo afi sia afi ke ne mía kpɔm le game ade emia yɔ ge le 055 001 3423 dzi ye afi sia afi ke ne mía kɔ sem le hã ate ŋu ayɔ mi nenye be biabia ɖe le asi woku ɖe nu yi tɔgbi fia ŋdi anua eh, eyi ne yɔ ko atɔwoe nya nadoa go Taflatse, Nyemexɔna Hello le wɔnaya dzi o. Ne yɔm koa, doa go. Maxɔ wò ɖe aƒea me. Nànyi ba ne tɔgbui anam wò ŋkɔ kple afii nèyɔyɔm tsoe ko. Ke biabia yi le asiwòa? Ebia hena nuɖoɖoa sese 055 001 3423, 055 001 3423. Ne yɔ ko, doa go. Maxɔ ɖe aƒea me na nyi ba ne tɔgbi, ale be nu yi tɔgbi fia ŋdi ya, ne ɖe meme kɔ na wò ne be ya bia biabia, ke na a bia he na nu ɖoɖoa sese. 055003401323055003401323 ele revival bla sieke vɔ asieke mama dzesi etɔ. ƒe yaʋa la dzi ale be ŋdi ya míesrɔ̃ nu ku ɖe dzadzraɖo na srɔ̃ɖeɖe akpa evelia, ale be tɔgbi eƒo nu ku ɖe susu me ƒe akpa dzi ale ya ame aɖewo ƒe susu le very fast alo smart, ame aɖewo le eve domi hafi akpa etɔ̃liawo hã wo le very dull. Ko eɖe eme be anyo be nenye be èkpɔ ame aɖe be yeage ɖe ka tiati aɖe me kplia, nàƒoxlã amea Age ɖe aƒea me akpɔ be susu ma ƒe akpa dzi ɖe akpa ke wodzɔ tso kple susu be maganye mango dzrala agava ekɔ mango tɔ o. Mia katã miava zu mango sitsalawo le aƒea me. You must balance it. Ne ɖe mɔ mekɔ na wò ake game ade be na ayɔ hena wò biabia biabia 055001 3423 055001 3423 055001 Three, four, two, three. Hafi manɔ yɔyɔlawo dzɔm ma, matso mɔnukpɔkpɔ ya aɖe gbeƒã na wo be eh, pure water dɔwɔƒe aɖe gbeƒã ɖem be yewohiã ne driver, enudzralawo kple ame yiwo anɔ agba dem. Ale be ne nya ame aɖe ye nèkpɔ be eh, dɔwɔɖui ya ye dim be wòasu ye sia, ɖo ŋku dzi be edze na wo be eh, nànya ame yi ne nya nane ku ɖe dɔyɔwo me gblɔ fia nu ho ne driver, nàkpɔ be nya ʋukukuxo, sales boy, edzra nu kpɔ, loading boy,

kpɔ wɔ be ènya ʋua kuku xo womegbɔna eʋu kukua fia ge o le dɔwɔƒea o. Zero five five zero zero one three four two three. Nɔvi gbãtɔ le afii.
Hello. Meɖe kuku mi mexɔna hello le afii o. Ne yɔ ko doa go maxɔ wò ɖe aƒea me. Ne ɖe hello me woɖe ge ɖa le ekra dzi. Zero five five zero zero one. Three, four, two, three Dzadzraɖo na srɔɖeɖe akpa evelia nye nui me mieto le ŋdzi ya me ga wo miniti asieke ga me ade azɔ be nayɔ ne nane me mekɔ na woa na abia ne yɔ ko doa go zero five five zero zero one three four two three nɔvia ɖe le afi wezɔ
Hello. Agoo.
ame.
Akpe miawoe le dɔ dzi. Mawu tɔe nye dɔ. Ee, nye ŋkɔe nye Angelo Gbasi tso Akatsi. Ok. Akpe nufiafia edze dzi nam paa. Eye nya yawo ɖi eya míanɔ sese akɔ nɔ míabe agbenɔnɔ ho ŋkɔ kplɔmee. Mm. Ee, ɖe koe mabia se be ɖo midze nufiafia gɔme hafi meva aske kpɔtɔe akɔ yi dzie. Ŋutilãmetɔe mae etɔ dzi dzeŋaʋa ku ɖe me to mɔ ɖe sia ɖe dzi be míese egɔme. Gbɔgbɔ me be akpa dzi ɖe, ɖo egbe fia nyɔnu geɖewo woyina ɖe srɔ̃ srɔ̃ɖeƒe me wova yi kpɔna pastor. Ame ɖewo hã ate ŋu kpɔna hlɔ̃wo be wone va yi ka kpɔ be yeate ŋu anɔ agbe le ŋutsua gbɔ kple tɔmɔwua. Ame ɖewo te ŋu yina ɖo mamlɛatɔwo gbɔ mamlɛtɔwo gbɔ eye vevietɔa, wote ŋu gava yi wɔnawɔna aɖewo gbɔ hafi va ɖena ŋutsu alo nyɔnua. Ƒu gbɔgbɔ me be akpa dzi ɖe, hẽ, eye ƒome aɖewo me hã, mísena be enye ƒomewo yi ke woaɖo subɔsubɔwoa to mɔ aɖewo dzi hafi mía míva kpɔ nyɔnua le dugã me loo loo azãɖuƒe aɖewo, hẽ, emawo ɖe. Míeɖe kuku na tɔgbe be ɖe neɖe ema wo gɔme na mí. Mm. Eye Akpa. míawo Sorry.
Tɔgbi, mía fo ya etrɔ ɖe gbɔgbɔme ƒe akpa dzi.
Eh, le nyateƒe ma srɔ̃ɖeɖea eh, ne zo gbɔgbɔme kpa- ƒe akpa dzia srɔ̃ɖeɖea melia ke o Mm. srɔ̃ɖeɖea melia ke o nenye be ŋutsu aɖe yɔ nyɔnu aɖe kple gbɔgbɔ Yi wodze wodze ahiã gɔme. Wodze wo woɖe wo nɔewo. Srɔ̃ɖeɖe ma meli ake o. Tɔgbi ne ma se gɔme abe ale yike ŋutsua ɖo wa wu nu ɖe nyɔnua dzi be ne lɔn yio. Ne lɔn yio. Ok.
Lɔnlɔn ɖe
enu wonye dzɔna kple ame. Lɔnlɔn ele be wɔ doa tso amea me ne ame yike wo kple wo go do ma me ma hã lɔnlɔn na doa tso me ne. Hafi wɔ me va wa te ŋua do go azɔ. Eye le woƒe zɔzɔmea, nuka wòle be woawɔ? Ele be woanya woƒe sexual satisfaction pattern. Sexual satisfaction pattern. Eke ale mava ɖe gbɔn, mm. egbɔn mava ɖe ale o. Egbɔn le be wòɖe gbɔn, ale ale be wòɖe ale. hã ta. Nenye be nèyi srɔ̃ɖeƒea eye wòzu be nàvae ke nu abe nyɔnue aɖe gee le ɖe, e, yekpɔ gbe nɔ meku ɖe nuyiawo ke míegblɔ fia ŋu o. Àte ŋu avae ke nu. Wogblɔ na wò be kpɔ gbe nɔ. Gakea, ɖewomahia wɔmea vae ke nua, kpakue nye. Eye nyɔnua hã, kpakue. Ta kpaku enu ya, ego viwo ko dzi ge miegbɔna ada ɖi. Ya miakpaku dzi go. Ego viwo. nenemae ta gbɔgbɔ ya gbɔgbɔ ƒe dɔwɔwɔ ele ɖokui si ya le ɖokui si yes gake gbɔgbɔ mate ŋu age ɖe srɔ̃ɖeɖe me wɔ ade ayi ŋgɔ o ee ne ɖe ame aɖe kple e, e, gbɔgbɔ ɖe nyɔnu aɖe kple gbɔgbɔ ne nyɔnu ma ƒe mo kɔ koa edzo ge gbɔ mm, natsi anyi nenemae yeta Tso lɔlɔ̃ ne nyɔnua, nyɔnua hã natso lɔlɔ̃ no. Mia me va miase egɔme be yewolɔ̃ yewo nɔewo hafi miaɖe mia nɔewo. Ɖe you, you don't have problem. Nenemae. Akpe. Mm. 0550013423 0550013423 Ne nane memekɔ na wò ku ɖe nu yi tɔgbi fia ŋdi anu oa, ke gamea de azɔ be na ayɔ kɔa, míase wò biabia hena nuɖoɖoa xɔxɔ 0550013423. Nɔvi aɖe le afii.
Ago. Ame. Nye ŋkɔe nye Gideon, metso Agozim Avata. Efo Gideon, dzo ɖa le radioa gbɔ alo nàtsi. Eh,
medzi be eh, nàbia tɔgbi ɖem be eh, Abe kpɔɖeŋu me enea, fonye ɖeka aɖe ele vie, vɔ ega ha dem kple ame vi, vɔ woame evea katã wole adze susu me ɖi esrɔ̃ ɖeɖe va ɖi enye srɔ̃ ɖeɖe deditɔ wòle vɔ ɖea? Ame via gɔme ɖi ha? Ele sue. Aha ele sue. Ee, ame ya me sue, ame vi me.
Ame vi me. Ehɛn.
Le go ma mea, le nenye be adze susu le ɖevi ma akpa evea shia, ɖeviawo nɔ ge goɖigoɖi gake wo wo nɔ ge very smart woƒe susu du dzi nɔ ge ale gbegbe nu yi ke fɔkui le ŋkɔ nye be memewo ƒomevia womebua wo le society mo amomu dzedze mo me dzedze mo ameviwo zakiwo ƒomeawo atitame kɔ atitame kɔ ate
gake woƒe susu ya dana mm. nenye be aikia ke wònye ne first class IQ alo susu go gbãtɔ wowo ɖeɖee do goa, ke nuyi va ava dzɔe nye be wogbɔna fuflu ge le ŋgɔgbe. Ne woyi ŋu wogbɔna fuflu ge. Aha. Yetae ne e, e, e, e, woame evea katã wonye group wɔna meda menyo o. Menyo o. Ne woyi ŋua woyina fuflu ge. Nenema wòle ma.
Wezɔ. Amen.
Mɛku wò gbe ne yi dzi na vi. Medo gbe medo gbe na ŋdi ya. Mìexoe.
Meto dze do ŋdi bɔ kɔ ne tɔgbi. Mm. Ete tsi ne nɔ gbe ɖeka na ŋu ɖe ŋu. Eye ma bie tɔgbi ŋdi ya be to ta fa si do me ɖe. Esi na ne va yi be susu be nyi ŋdi ɖeɖa ɖe wɔwɔ ŋdi.
Efia nane va yi tso ŋka ŋu enya me ne kɔ susu ƒe nane yi ke wɔ nane ko ne gblɔ mi se mo. Like fast nɔnɔ kple yi ke me ya no fast o. Okay.
Leke na fia wò afia de dzesi eŋu ma be me ya ɖa va susu ɖa va susu le si ado me ya eh baku susu le si. Like. Yeah. Ƒome koe mi de dzesi le alo fia fia nana ne le be Blood group gblɔe ŋma eŋu ƒe kadodo mee ko minya ŋma le ɖe nya ade nya tso ŋu ƒe kadodo me hã akpe. Ya meda akpe. Eh susua ɖeke meli nye ɖaʋa susu. Susua ɖeke meli nye ɖaʋa susu. Susuwo katã wo le ɖoɖo ŋu. Susu gbãtɔ yi ke mi yɔna be adze susu. Adze susu kple gɔmesesea be ɖevia, ne ɖevia ŋua kpɔm koa, ɖevimo tɔgbi ne wole wò sukuxɔ mea, nenye titsa wole wò sukuxɔ mea, ele be nàdzra ɖo ɣesiaɣi hafi ayi klasia, ne menye woe na ŋkpe do go. Wo ŋkpe do go wò ŋutɔ anya ge. Ii. Ɖevimo ƒomeviwo no nye klasi kpɔ le Wotu Asi Agbɔvi. Wotu Asi Agbɔvi. susu first class eh, susu ma ye le wo si ta ne wove class hã wotɔwo wotsɔ agbe ɖi na wo. Mm, so you see that wo dometɔ ɖa some of woate ŋu gblɔ ne nufiala be question ya neŋlɔ ɖe bɔd a mede o mede o wogblɔ ge ne o se mede o se question a mede o mm. negbe yewo nekpɔ gbalẽ me ɖa question a mede o se mede o
o oh, se edɔ ya ne wɔ calculation a mede o legends we mo ee edɔ ya ne wɔ ne wɔ ɖe kpa dzia mede o ee mede o mede o na ya be edo go adze susu vi aɖe mm. ewo nufiala ale be nadzra ɖo afia yi klasa ne menyɔ ena ŋkpe ɖuge ena ŋkpe ɖuge ee nenem wòle ma mm. ta ne ekpɔ group ma lé na wɔ nya koe nye be gba ne wowɔ black test mu yi ma womekpɔ go wobe mm. mea group b tɔwe group c tɔwe group d tɔwe ao ame atɔ nye group a Blood group ate ŋu nye group A mm. alo ate ŋu nye group B gake akpakususu nanɔ si. Mm. Mera ate ŋu nye group B ma adze susu nanɔ si. Nenema ta ya no blood test nya ɖeke medɔ ge le ŋu. Eŋua ko nye be ne ekpɔ ƒomea kɔ ne ge ɖe ya ta ne me yiwo ke nɔ ahiã dzem le kuteƒe me yiwo ke nɔ ahiã dzem le ahanoƒewo wɔwoe kpa afɔku yewo ƒomevi. Ado go akpakuwo. Ava fɔ kpakua va da ɖe aƒe me.
Akpaku ya hano ƒe ne va kpli. Ee ne va kpli.
Ee akɔ da ɖo kio gbɔ. Ee ya e jame kɔm le le. Mm. Ee gake nu yo dodo ga tso ma. Ɖeviwo ke jige ne gbɔna. Wowe gbɔna fu nye genu. Ɖevia klasi ɖeka de ga be zi atɔ ɖe ha me wo me ɖi yi klasi aɖe kio. Fi ba ko le. Alo suku fia xem. nenemae ta eya be míawɔ homework ma ne kpɔ ƒomea ne ge ɖe ne eto nyɔnua megbe ge ɖe ƒomea me koa susu yi ke le wo sia yi wo enyanya ge be susu yi wozanɛ ne ama meda me me mede suku o hã akpɔ be eƒe wɔna ne kpɔe eƒe susu le very fast very intelligent yes nenema wòle ma.
Eme kɔm. Tɔgbi ma bia le nenye be ŋutsu aɖe nye akpakususue le si hafi wòkpɔ nyɔnu aɖe be ebe yeaɖe ame ya va le yi negblɔe ne be wòage ɖe ƒomea me. Amee nye akpakuxo yewo susu mabla ɖe eme o. Lekee wòawɔ hafi ava pik nu manya be ƒome ya mee gegem ɖoa wole smart. Ne ège ɖe ƒomea me ɖe? Ne ège ɖe nyɔnua megbe alo ne ège ɖe ŋutsua megbe ne ège ɖe ƒomea me koa? o gege ɖe ƒomea me koe hiã. Yi ko nènya nya ge be, ŋ, meyawo le fast. Ènya aɖewo koe bia ge le ha. Lee wonya nu ɖo me ko nànya be meyawo ƒe susu le du dzi. Evɔ tɔgbui amee nya kpa ku hafi va. Efia be yewo susua mabla ɖe wɔe biabia aɖeke bia ƒe ayi naneke pick pole o. Ã, ke ya ye ŋutɔ nane wɔ ge. Ke na nane kɔ ge. Kokokoa, ne e, e, abe nèdo go, e, abe ƒomea, mege ɖe ƒomea me fia koa, lee ke amewo tsɔ. edze ɖomee. Mm. Le woƒe susu le du dzi le dze ɖoɖoa ŋu. Le nyaŋuɖoɖowo nɔnɔm koe kuna nyagbe me yawo ƒe susu wole very intelligent. Mm. Ekpɔ ɖa ye. Aha. Mɛ aɖe lia via yina bia nyae be eh nui ɖe gbe ma gbe yi ke yameʋu ma ge ɖe eh wo ŋku anɔ dzia yameʋu. Nke yameʋu ya. Nyimekpɔ yameʋu le anyigba kpɔ dziƒo ko nɔna. Ne mm. ebe yedo go akpaku. Mm. Susua ma bla ɖe mo. Susua me dɔ mo.
Ma bla ɖe nkura. Akpaku ye ma. Ne fu kpokpokpo ha me fu.
Menye nya ɖe kekuru ya me ƒe. Numae na be ne nye nufiala you do psychology. Mm. Ne geɖe xɔ me kɔ ele be na study ɖeviwo ke le xɔ me. Na mawo ɖe group me. Oh. amewo ɖe group me aha maɖe lia maɖe li fia xɔ eh, one over ten ebe mi si akpe nɛ mi si akpe nɛ mi si akpe nɛ elabe mebi be axɔ one over ten o maɖe axɔ eight gake ɖati ɖe dzi afui elabe menye nu me wòle be xɔ susui ale sia mele be xɔ nu me o atsi ɖe ge ɖe dzi aƒui gake ma ɖe axo wana wobe no si akpe nɛ womeƒui o hmm. wobe no si akpe nɛ nene ɛda e, ne ama yi sukua eyi e, e, nui kɔ va o psychology kɔ nu yi o nye nyanya ge hmm. akpe akpe. 0550013423 055 Zero zero one three four two three an interesting topic here. Nɔvi aɖe le afi wezɔ. Akpe megatrɔ gbɔ ke. Mm, fo nye wogbe ne yi dzi wogbe ne yi dzi na. Lɛkpɔdzi ma bia be ɛɛ tsitsiawo do lo be agble yi ke ŋkuwo ka etsi mee wokɔnɛ le. Ɖe wo ŋutɔ nabia kpɔ ƒomea ƒe ale yi ke woda sukui. Ɖoƒe yi ke wonɔna le suku woʋlina le sukuwo me. akɔdedzesiwoe ye nenye be nènye akpakutututɔ ɖe, àte ŋu aɖe adze susu tɔ akpe. Ya,
ne be nènye akpakususu, that's group three, àte ŋu aɖe group one. Nenema ke group one ate ŋu aɖe group three. Ne ɖo ɖie nema, ɖeviwo dzi go la, egbɔna group two nɔ ge. Ɖeviwo gbɔna in between nɔ ge. Ɖeko le abe leye ke ame kɔkɔ va ɖe ame kpui. Ɖeviwo dzi go la, ekɔkɔ ga wu kpuitɔ. Mekɔkɔ ga hã de ame kɔkɔ ŋu. Egbɔna ve domi nɔ ge ne woame va. yes. Ne mai.
Umekɔ. Eh, 0550013423 055001343 ah tɔgbi me ŋkom because uh, mekɔ nye susu kɔ yi ɖe míaƒe aƒe mee mm. my dad is very short mm. gake nye mada ede dzi yes.
evɔ ne le ŋku ɖe mía me tɔn yawo katã wo dzi ŋua mía dometɔ ɖeke mekɔa wu nye mada o yes.
vɔ mía dometɔ ɖeke hã mele kpie ɖe nye fada ŋu yes.

Nyi maxɔ kpe. Ne kɔkɔ ma vɛ kplɔ nye ŋkɔ kɔ alo ŋtsi kɔkɔ kɔ mia nye polu tsiwo sɔ nɔ aƒa me. Polu tsiwo.
Ŋsi dzi tɔnɔ va nu fɔfɔ. Ee.
Ye ha dzɔ gbevue le ŋue ko nye be ne wotsi yi na se ko wo ŋe wla. Mm, ali va me. Yi ko bɔbɔ yi ko ŋe na.
The world is not balanced. Ee.
Nene mo le ma. Mm.

gake fifia eye wòke ɖe ƒomea me ʋɔa, esusu be aƒe awuzɔ me dzi. Le ke nɔvi me awɔ hafi eƒe susuƒe nadze edzi nyuie. Akpe. Me, megage ge ɖe ƒomea hafi yewo susu nafa o. Ame aɖewo lia, woxɔe, nenema group ma amewo le, woƒe susu dzidzɔ tum awo fridge me kpe. woƒe susu dzidzɔ tum awo fridge me kpe. Nenema wo hã wole ma. That's group three. Group 3 le ma. Ta me mɔ ƒomevi no yi srɔɖeƒe ale be woɖe group 1. Ale be wo ɖeviwo ke woju ge la ɖeviwo na ve group 2. Enɔ in between. Mm. Gake dzɔdzɔ ge be e ɖevia ɖewo vevitɔ no dzi ɖeviwo sɔgbɔ eɖewo dome nɔ ge egbɔna wo group 1 atsɔ ge ɖevia ɖelia egbɔna group A atsɔ ge. gake majority wo in between nɔ ge ne mo nɔ ne ma.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

group man please your question is not clear okay will group one of a woman love to marry the group three man tɔgbi yes alɔga alɔga eyi me nyɔnua nya be ŋutsu akpakpɛ ee ne be lɔlɔ lia eɖe ge ne divɔ ɖe ne divɔ ele be nyɔnua na understudy akpakua anya be ɖeviwo ke dzi ge la wo ma kpaku wo katã wo akpaku nye go eye wo katã wome group A hanyɛ ko. Eɖewo lia wogbɔna in between nɔ ge mm. koa ƒomea tsitsi ge le yi ke ƒom eh, ŋutsua ƒe akpa dzi wònye eh, eh, akpakua ɖeviwo dzi gena wo katã mu akpaku nye go. Then there is improvement. Yes. Elabe nenye be group A eɖe group A there is a possibility of what? Brain fuck. Mm. Ɖewo tsitsi mɛ ekɔ vevietɔ wo do ʋu ɖe agbalẽ dzi ekɔ wo yina bring fact kpɔ ge. Mekɔ.
El Selah, greetings to everyone. Greetings to you too. 0550013423 0550013423 10:30 here in our studios. Atanu ayɔ abia biabia fa 055001 Three four two three nɔvi aɖe le afii wezɔn. Akpe sister green.
Ɛɛ ɖeko medi mada kple tɔgbi kple yi ŋuti medoɔ dzia. Ɛɛ bibla be le manyamanya ma yeyetɔwo tɔtrɔ me le. Ta ɖeko medo gbe ɖa be Mawu negana ɔno fiam more than that. Eye maze mɔnukpɔkpɔ ya do gbe nɛ tsitsitɔ te asi nyo kple wisdom ahɔta se deve do akpe. Akpe.
0550013423 0550013423 ne yɔ biabia yi le asiwo ku ɖe nu yi tɔgbi fiagbanu koa na abia koa ke miezɔ ɖe ŋgɔ 0550013423 Tɔkpi nenye be tsɔkpi aɖe lia mianɔ gbɔwò. Mm.
Ee, tsɔkpi li koe nye be ee, gbã ƒome srɔ̃ɖe miate fre me complete. Mm. Ƒome srɔ̃ɖe ɖe eʋu ɖeka woƒe wo nɔewo ɖeɖea mm. ele be woate fre ɖe me. Vevietɔe nye tɔgatɔɖi srɔ̃ɖelawo. Tɔgatɔɖi srɔ̃ɖelawo the same surname. Mm. The same surname. Nyɔnua hã kɔ wu. Mm. Ŋutsua hã kɔ wu. Ɔɖo nio. Ya busue. Ya busue. Fɔku ɖeka le menye be eyi mieyi le srɔƒa ye nane dzɔ ɖe mia domea. Wobe mio ɖeɖe lo. Mio ɖeɖe. Mioe ko. Ne va glo va glo miegbe mia nɔewo hã. Kaka nane dzɔ ƒã ko miegava fo mio ŋkumekpe. Mi va fo miwo mo kpe. Etsã nyɔnu meli ɔ, yi wɔna mowo nɔ dzi yim. Fifia nyɔnu li. Ne nya dɔ mea kɔ nyɔnu kpɔ ge ɖeka. Ne me dɔ mɔ yi ko. Iyi. Ekpɔ ɖevia suetɔ anye nana. Wo be eblitɔ, eblitɔ. Eblia wo be kotoku ɖeka eh eh Nui ko woƒle mee. Sidi alafa ɖeka ko woƒle mee. Fifia eblia mele asiwò o. Sidi alafa ɖeka mele asiwò ne eƒle ge o. Na ebe dɔ to ɖe yewo xɔ me. Mm. Edɔ to ɖe xɔ me. Ekpɔ ɖa ye, edɔ to ɖe xɔ me. Ne eblia ne agba ɖeka one sidi woƒle mee ha. One sidi amele asiwò ne na eblia agba ɖeka ƒle ge one sidi o. Edɔ wo ge. Edɔ wo ge. Mm. Edɔ to ɖe xɔ me. Ekui. Yata nenye be me dɔ wɔm oa, ya nyɔnwe vewge. Ya ne si na kare nyɔnwe vewge. Ya ke ne dɔ wɔm ya kɔ, o, leke me nyɔn kpɔ ge ɖegu. Mm. Ke ya ne ekpe kɔ le bena wo homework. Kple susu be etsɔ ŋutɔ magava nye fukpela o. Mm. Ɖeviwo mo gava no fukpem o. Mm. le viwo ŋutɔ kolo wo nɔƒe ye ne kplɔ wo vɛ va kɔ da ɖe kplɔ wo va da ɖe kpaku me mm. tu kpaku ɖe ŋu mm. ya me me me yo.
akpɛtɔ bi ame aɖe biabia ɖe biam le message me be ame aɖewo gblɔna be nenye be ɖevia ƒe susu ma bla ɖe moa nanɔ anyi tsi kpem nɛ nu ma ne nyateƒe ke le me.
nyateƒe mele mu nenye be wo eh, nui aɖe Le fufɔɣi, nyɔnua ƒe fufɔɣi alo ɖevia dziɣi, nui aɖe do mo ɖa, tukaɖa aɖe do mo ɖa le gaƒoƒo ma me yi ke affect ɖevia ƒe brain. Ele vovo. Complication. Ẽ, okay. Ele vovo ne eya gblɔm míele. Okay.

tukpa ɖeka te billion kura ɖe. Mm, anɔ kpekpem ne ɖeviwo.
Anɔ kpem ne ɖeviwo ye.
Ake ɖo kone kpege ne ɖevia wɔ tso ɖuɖɔ ɖɔ esi ayaya ko tɔ. Evo tɔ. Anyi tsi avɔ. Akpa tɔgbivia aƒo nya ta kɔ via wunu ɖe afi.
Ya. Eh, gbea me da akpe ne yɔyɔ lɔwo katã. Eye me xɔe de me be egbea amewo te ŋu se ŋua gɔme. Mm. Ii, ale be yɔyɔ mesɔ gbɔ o. Yeah. Ee, nyitsɔ ne míegava do goa, míega enu vovovowo me to ge. Elabe nane li yi ke ye míemu bum nɛ. Gakea, ele be míahi akɔ do goe. Nenema kee míakpɔ be mobile phone zazã ɖi me ɖeka tɔ ko wònyea? Srɔ̃tɔ eveawo tɔe wònyea? Alo lekee nye dzronu fufufu mesiame nakpɔ eƒe level? Ee, megblɔm ne sɔhɛwo be, Ee, nenye be míexo nuyawo de emea, ele be míawɔ ɖoɖo ɖe srɔ̃ɖeɖe ŋu. Mí me tso ge ko ano ge ɖe srɔɖeɖe me o. Nenye be mí me tsotsom ko ge ge ɖe srɔɖeɖe me o, ewɔ ge be fu gbeƒã ɖeɖe hã gbɔna bu ge. Ele abe tsotso ko age ɖe srɔɖeɖe me eye fu gbeƒã ɖeɖe hem vɛ. Ye fu gbeƒã ɖeɖe hem vɛ. Ye wɔ ge be e, e, mí, ne tso ko va ge ɖe eme, efu va hafi na va ene o. Ɖewohĩa, me wɔ susu be ya ɖe nene ƒe nyɔnu alo gake yi fu va koa, wɔna aɖeke meli o ɖe. Ele be na ɖi nenemae. ta sɔhɛwoa, nenye be wokpɔ be e yewoƒe nuyiwo ke yewo dzi to ge henye vi yiwo ke yewo dzi to ge ave kodzogbee ya, woanɔ ɖoɖo tɔxɛ aɖe ŋu kɔ. Ele be woawɔ dɔ woƒe dɔdeasi yawo. Dzadzraɖo yawo ele be woawɔ wo. Ele be woawɔ dzadzraɖo yawo. Ye megagblɔ megbete ɖe edzi be ne nye ŋutsu ye woko ƒomesrɔ̃nuwo be ɖe gbe Ne enye nyɔnu woko so ƒomeŋuti na wò be ɖe gbe, mègalɔ̃ o, elabe nu vovovowo dona tso eme. Ii, nu vovovowo dona tso eme. Ta ee, dzedzeme ye ma míegblɔ. Ne kɔ nàɖe ame yi ke le eve domi alo ame aɖe yi ke le, ne kɔ egboliƒomea nàɖe ame aɖe yi ke ele kpuie egboliƒome. Abe leye míegblɔe ene. Ne elolua, naɖe ame yi ke le trali ahan. Ne ɖoɖo mawo le dzi kɔ, ɖeviwo ke dodo ge atso mía mea, ele be woanɔ tɔxitɔxitɔxitɔxitɔxi. Yi nenema nye susuwo hã mee ma. Ne mitsɔ Yesu meva zi evelia o, ke fiɖagbe míegodo ge. Gake nyemedo gbe ne kɔbla aɖeke o. Medo gbe ne kɔbla oka. kple e, e, nui. Edɔsrɔ̃lawo katã, edɔfialawo katã le tadzeʋu, kabitawo, biglawo, gbedewo, e, e, telawo, ɖawɔlawo katã medo gbe na wo tɔxee. Ye ma megblɔ do ŋgɔ be, ne Yesu meva zi evelia o ke míagado go fi ɖe agbe. Mm. Akpe. Míakpe dam na nufialagã tɔgbi agbe ƒe ayuim evelia, ame yi neɖui ɖokui dzi dzo ɖa gbe fiɖawo gbea. wò exzana ƒe game ava nɔ kpli mí afia nu geɖe mí. Nenye be yi klo dzi anɔ gbe dom ɖa ta be wòanɔ lãmesẽ nyuitɔ me kple susu be nu yiwo katã wònyaa, e, magadzo kple wo kaba o. Wòa afia mí gbogbotɔ hafi nukeke nyui ma nava de. Ne yi klo dzi koa, ɖo ŋku tɔgbui agbeve dzi, agbeve ƒomea dzi, nànɔ gbe dom ɖa wo ta. Tɔgbui nanɔ agbe, e, tetsi nenɔ agbe, teka navu ɖe nuwò. Medometsotso kpui aɖe xɔ gã ne metrɔ gbɔa, míayi dzi a. trɔ ŋugbea na wò. Se ɖa, Faith Coach.